Hemmäňize salam. Bu sanymyzda Etihad Arenasynda öňümizdäki turniriň agram çekilişi boldy we hemme türgenleriň agramy ýerbe-ýer, hiç bir duşuşyk aýrylmady. Mundan başga bu sanymyzda Kod Garwen Joe Zalda nädip ýeňjegini aýtdy. Dana Waýt Jon Jonsyň agyr kilede birinji urşy barada. Nil Megniýa Maýkl Kiýez bilen urşy barada. Makgregor birnäçe millionlyk jerimä düşdi. Habib Abu-Dabiden gaýtýar. Soňra Dana Waýt Habib bilen indiki gürrüňdeşligi barada. Garaz gürrüňe dara zat kän şoň üçin başlaýas. Kodi Garwant öz urşuna köp wagt garaşdy, sebäbi ol Figereda bilen urşar öýtdi, ýöne ol häzirki wagtda Mareno bilen rewanşa taýynlanýar. Bu wagt Kodi Joze Aldo bilen duşuşda nähili geçjegini aýtdy. Men aprelde Joze Aldo bilen duşuşmakçy. Bu meň maksadym. Men ýeňil kilede guşak üçin urşmalylaryň arasynda indikidim. Ýöne olara rewanş geçirmek gerek. Men sekiza garaşyp biljek däl. Men ýeňilkilerde galyp hem bilerin. We Joe Zaldo bilen duşuşyk fanatlar üçin hem gyzykly we uly bolar. Meniň pikirimçe meniň gowy duşuşyklam intä öňde we Joe Zaldo bilen duşuşyga çagyrmak meniň üçin uly sylag. Ol häzirem şu kilede we häzirem howply. Ol ýeňişi bilen, men hem ýeňişim bilen çykýan. Biziň ikimiz hem ýokary bäşligiň içinde. Men ony sylaýan, ýöne meň başlangyklym oňkudan öňde. Men özümi tizlikde, güýçde, beden taýyndan barlasym gelýär. Men ony ýeňjegimi bilýän. Aldo bilen uruşmak häzir örän amatly. Sebäbi ady belli, ýöne formasy öňki däl. Dana Waýt Jon Jonsuň agyr kilede guşak üçin urşagyny aýtdy. Jon Jons agyr kile geçjek bolýar. Bizde Stiw Mioçiç bilen Fransis Mgano duşuşýar we ýeňiji Jon Jons bilen urşar. Bu oglan hemişe ýarym agram kiläň karolydy. Meniň pikirimçe, ol agyr kile geçmelimka diýýän. Başgalar serdeňde ol öz işini, öz başarnyklaryny bilýär. Fransis Mgano bilen kim urşasy gelýär? Jogap hiç kim. Bolýar, hiç kim bul oglanla urşasy gelenok, ýöne Jon Jons isleýär, bu bolsa haýrana galdyrýar. Nil Megni, Diwizýonyň iň gowularynyň hataryna girmek üçin bu meniň üçin mümkinçilik diýýär. Häzir Maýkl top ona girýär. Men ony ýeňip bilsem, top bäşe galdyrýar. Men bu duşuşykda ýeňjegime göwnüm ýetýär. Meni saklamak mümkin bolmaz. Urşuň başyndan soňuna çenli kontrolda saklaryn. Megni, ol meň urşuma çydaman, kommentatoryň ýerine geçirip oturar diýdi. Men, Megniniň diýýänine düşünýän, ýöne Hiesan Jaujitsasy ony azaşdyryp ondan çykmaz ýaly ederimka diýýän. Bu ýagdaýda ol kontroly saklap biler öýdemok. Hany göreris, olaryň küplary deňiräk, reýtingde bolsa sekizinji, dokuzynjy ýerde durlar. Konor Makgregor ýene birnäçe millionlyk jerimä düşdi. Bu gezek hem Konor öňki gezek gürrüňleriň yzyny dowam etýär. Eger siz bu zatlar barada habarly bolsaňyz teswirde ýazyň. Biziň üçin bolsa gaýtalap oturmaň geregi ýokka diýen. Ýöne Konor üçin munuň wagty däl. Onuň öňünde esasy duşuşyklarynyň biri dur. Onuň garşydaşy Dastin Parýe duşuşyga doly taýynlyk görýär. Parýe, Oýnuň plany hemme serişdeler bilen utmak diýdi. Hemişe türgenleşik wagty men esasy greplingi üns berýän. Atyrgunlaşykdan daşary Luizianada dostum bilen wagtymy geçirýän diýdi. Bu zatlaryň hemmesi Habib bilen duşuşyga çykmak üçin edilýär. Ýöne Habib Konor bilen Abu-Dabide gabatlaşar diýýänlere garamazdan, ol Wegasa gaýdýar we Dana bilen başlan gürrüňdeşligini soňra tamamlar. Dana Uaýt, Ol üçünji gün gelip, soň Wegas uçýar diýdi. Men urşlary tamamlap, dynç üçin öýe gitýän we Wegasda Habib bilen görşeris we maslahatlaşarys. Ol, Men diwizion saklajak ýalydy. Onda ol biri bilen hökman urşar ýa-da mykly gider diýdi. Biz bolsa, Konor Parýe, Hukar Çendleriň urşuna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys. Bilýän, köpiňiz Habib we Konor rewanşyna garaşýaňyz. Ýöne meniň pikirimçe başga-da gyzykly duşuşyklar gurnap bolar. Bu barada siz nähili pikirde? Teswirde öz pikiriňizi hökman belläň.